nilqakom għal da show tikka zaħira stramp imma xorta ħanamlu show tajjeb u nilqakom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktib tas-sena 2020. Inħajrukom dejjem biex tidħlu fuq il-website illi hija ktieb.org.mt jew kella morru fl-event page tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. U llum blajnuna tiegħek ukoll ħankunu qed naqraw il-ħanut tal-ħelu li mar dawra ta' Klera Zoppardi u illustrazzjonijiet minn Matt Stroud.

ta' Trever Zahra. Qed tara, proset, minn hawn se mmuru l Trever, tajjeb. U mbagħad għandna lil Jack, Jack inti tħobb taqra? Iva. Vera, l-iktar ktieb li tħobb taqra? Famous Five. Qed tara, pro, da, da qrajtu l-ħalanut tal-ħelu? Le. Mela, issa llum ħassir taf l-istorja, tajjeb. U mbagħad ħdejn għandna lil Julia, kif inti Ju? Tajba. Tajba? U inti tħobb taqra? Alright, tajjeb, mela, lesti biex nibdew? Tlaqna ħa nibdew! X'għandna bżonn? Għandna bżonn l-ewwel qabel kollox għandna bżonn il-boy, il-tifel. Mela, min jixtieq jiġi jagħmilha magħna? Ġej, titħajjar u ejja ħdejna Mela inti ħat oqtaw tajjeb ħabba il-social distance. Toħ ċabċipa, toħ applaus, ek, proset, mela off il-nofs emmek inti. Jiena l-ħabib tiegħek il-ħanut, tajjeb. Issa, inti ħad tkun isek pirata, ħares l-emmek, kara, ħares l-emmek. Ek, proset. Ħaltik dan li ħajkun għalik, tajjeb, u jiena ħan il-bes bħalek, ta' biex nkunu l-istess. Eh? Tlaqna, ħana rak tiġi neħx, orra, ġiet nem kol, mux ċajta. Issa, għanna bżon xaħat, ti tħares l-emmek il-kalla, ma rawlekx u di, ma rawlek wara. Għanna bżon, iġħat li juqot il-horn, idoq il-horn. Jien naqtaw Gianluca tajjeb. Tiġi Gianluca għandek ħorn. Ejja ara law. Ejja naqra law ara. Ejja law. Isma' naqra, ara naqra mhux ċajta ta. Ara naqra. Prova naqra. Bel inti jesaq naqra li hemm? U inti Gianluca għad hemmhekk tajjeb? Tijielu eh bis-saħħa, ara prova ppumpjalu. Mela tittafsu hekk ara. Prova. Emmedi, tajjeb? Tajjeb. Kollox għanna, ħellu għanna, x'daħan għanna u koll, bomba. Mela, issa, inti għodda xie jemmek għara, u inti għodda għonek għan ibdew naqra, u bdejna. Kull nar ta' sibt, tifel xkejken jismu Max, bħalek, kien imur għand tal-ħelu jixtri ftit muniti tal-pirati. Mela, Sander, Il-ħanut tal-ħelu, tajjeb. Il-muniti tal-pirati. Ej, għaw ġejjin, għanna skutella, għanna skutella. Mela ġibba hawnhekk, għanżom ma jien ħalli jimbelu. All right. Iftaħiri, please. Għandek raġun ħanut. Mela, eh. Ej, għal xtrimex. Xiex trejx bin? Xie trejt? Muniti tal-pirati jgħidlu. Muniti tal-pirati. Ejji mela, le ħi, ħu kemm trid. Ħu. Nisma' naqra x'ġara darba. Raħ beddum sal-art. Oj! Eh, issa kif għamel geddum bil-maskra? Ejja, ma ta' parsi għandek geddum sal-art. Oj, int, kemm għandek dwejja għallu Max, għajdlu Max. Kemm għandek dwejjaq? Għidlu, għax ħadd m'għadu jiġi jarani daqt niskadi wieġbu l-ħanut tal-ħelu. Għax ħadd m'għadu jiġi jarani daqt niskadi. U mektax qallu, qallu jien, jien ma notx għidlu. Jien ma notx. Eh, vera, eh, jottu. Eh, ma jien nixtieq ħafna ħafna tfal nixtieq. Imma dal-ħelu kollu qallu bdejja il-ħanut sena mel-bih. Imma dal-ħelu kollu sena mel-bih, ngħid. Ngħidlek x'nagħmlu qallu Max, għidlu. Ngħidlek x'nagħmlu. X'nagħmlu? Immorru dawra. Immorru dawra. Morru dawra, mela eh, mhux ħanut tal-ħelu kif ħammorru dawra. Dawra għal pittoro kbar jew dojo, għal pissiġar twal u ħodor, ħdejn il-baħar u forsi nitilaw anke fuq il-qamar. Eh, eh x'taħseb? Morru, għana, morru, tlaqna ejja. Morru, Imxew fuq il-qamar kif? Qallu staġeb il-ħanut. Eh, imur mal-ħanut, mur ħanut. Eh, eh, fuq il-qamar kif? Staġeb il-ħanut tal-ħur. Qed niċċajta qallu, ejja tlaqna. Qed niċċajta, ejja. Tlaqna? Tlaqna u daw it-tnejn bdew mixjin, mixjin, il-bot, mur wara l-ħanut, Max, mur wara l-ħanut. Ejja ħdej jisaq għandu u l-bot. Il-bot, il-bot, il-bot. U hekk għamlu. Telqu, itelqu, inti ġieli rajt ħanut miexi? Le, oh, ġifieri daqsxejn diffiċli, imma hawnhekk f'did-dinja tal-kotba, ejja, ħanut u mexx! U mbagħad baqgħu mixjin, l-ewwel waqfu ħdejn l-iskola l-kbira nett. Il-ħanut paqp ilhom tnejn, tih! Zaħa żommulek għax isu iebes, ejja! Ħanajnek naqra. Tlaqna, ah, għamel, għamel. Hello! Xej, ma jistax jenna xil. Issa dra, issa dra. Hello! Ebda ħoss. Xej, Ebda tifel jew tifla u daqlu għaw fejn ġibtni. Għaw fejn ġibtni, mawħat. Mawħat taw. U mbagħad Max induna, ħares lejn nies, illi illum is-Sibt, u s-Sibt ikoll, it-tfal ikollhom skola s-Sibt? No. Eh, allura ma jkun hemmx tfal is-Sibt, mhux hekk? Eh, għalhekk mela. Kien kien nesamek, taqtax qalbek. Ara, hawn ħafna djar impapqulhom u joħorġu issa tara. Tlaqna ħorn. Ħa nipprova nbiddillek il-ħorn, ta' ħaġiblek ħorn iżgħar. Ejja ħa nerġa'. Imbutta. Probjament sakemm taqbad kaptu. Tlaqna, naraw bda. Għamel da. Ieħor oħra. Ejja ħelu tal-ħelu. Mela, żommu naqra issa. U paq paq, u paq paq, pi pi pi pi pi pi.

Għaddielna hekk, ta' parsi ħafna tfal int. Kulħadd ġera biex jipprova jduq. Ejjew għall-ħelu! Ejja, ej! Hu waħda, hu waħda. Hu waħda, Ġulja. Waħda u tarġax tmissu mejja hawnhekk, Ġulja. Importanti. Tit ħelwa mek, soħra inti. Mur. Anzi, tiġi qasmu ftit. Hu swit, hu swit, laqna. Tal-ħorn intih? Tħorn, doq naqra l-ħorn. Xej. Il-ħorn ma rnexxinniex. Hu waħda U msomma u daw tista' tmur f'postok Ġulja. Ejja tifel, tini ġuġuwa, tini tal-koka, tini bil-vjola u lili. Ftit ħelu mir-rosa kulħadd jgħid, kulħadd trid tilħelu. Issa, imma taf ġara? Ġara.

Huwa ma nafx aqas jidhorx sikwit. Ixxu! Morru! Itilqu minn hawn! Meksu ħanut tal-ħelu! La la! U daw beżgħu xi ħaġa ta' beżgħu ta' vera! Ew! Fejn sejjer? Ejja hawn! Mela. Sorry, sorry, tlifna. Heq! M'hemm x'tagħmel, ikollna mmorru xi mkien ieħor qallu Meks u qabdu. Żomm, ħa jgħidli. Għandek M'hemmx tagħmel għan żommu x'imkien ieħor. Ħa mmorru xi mkien ieħor, tlaqna. U nerġgħu mmorru. Għajjejt il-passiġġant, għajjejt. Huma u jterqu mixjin, mixjin. Lemħu l-bandli, inti tħobb tmur il-bandli? Iva l-bandli għajat Max. Hemm immorru l-bandli. Iva, hemm immorru l-bandli. Hemmhekk immorru. Imbagħad ma naqra di. Il-bandli kien hemm biss tfal bil-gażaża. Bil-gażaża. Mamajiet jew papajiet.

Ejja mmorru fuq id-dawwara. Ejja mmorru fuq id-dawwara. Dawwara r-rdief. Id-dawwara il-merry-go-round. Ejja nagħmlu li din merry-go-round. U ftit wara żbrixxa 'l isfel miż-żurżieqa. Hekk, almenu, il-ħanut ma baqax bil-geddum. U beda f'x'qallu Max? Ħares lejn nies mekk. Qallu, tlaqna x'imkien ieħor għax fadlilna ħafna x'nagħtu. Tlaqna x'imkien ieħor għax fadlilna ħafna x'nagħtu. Ħada fidejk Max, fidejk, ejja, morru ah. dawra ġew. Ejja, eh, morru qasmu. Morru qasmu. U bdew mixjin u mixjin, mhux ħafna nies bdew jieħdu l-ħelu, imma lil min setgħu taw. Imma mbagħad ġara illi waqfu quddiem dar kbira. Wow! Ftit mitluqa, ftit blasura. Wow! Kulħadd skanta. Qed jibnuha għadhom ara. Le, mhux dik, ja għasra. Eh, mhux dik? Kulħadd skanta, kulħadd tnixxef. Dan kif jista' jkun il-ħanutek sbejjaħ kien mar iżurhom? Ħasbu, din qatt ma kienet bdew resqin bil-lajma, bil-lajma bdew mhux intom huma. Eh, huma. U kulħadd beda jgħid, Jiena Nanna Roża! Jiena Nannu Peppi! Jiena Vjola! Jiena Nannu Grezz! Intom min intom? U intom għedtulhom? Jien Max! U jiena Ħut tal-Ħelu! Eżatt! Dawn għalina? staqsiet Roża. Roża? Iva! Le int mhux Roża! Dawn għalina? staqsiet Roża. Ħa, mela, minn lim trid? staqsieha Max. Minn lim trid? Minn lim trid? U mbagħad qabad u reġa' beda jqassam għat-taparsi. Hawnhekk hawn ħafna nanniet ejja. Qassam in-nanniet. Qassam in-nanniet. Dak ara dak in-nannu tiegħu. Kien hemm min ħa munita tal-pirati. Niżlet għasel. Kien hemm min ħa ħelwa mill-irrigati. X'nostalġija. Kien hemm min miskin bla snien. Bla snien. Ma kellux għażla ħa ħelwa ratba. Ħa ħelwa ratba ħafna ħafna. U dan isoffa, eh? Xorta tajba hemm maħassa. Tbissmu u żifnu n-nanniet, anki dawk li ma kilux għax il-ħelu ma jħobbuhx. Hawn fadlilna aktar, mhekx qalu l-ħanut? Hawn! Jiena, hawn fadlilna aktar hawnhekk, x'se nagħmlu issa? Ħudni fejn hemm it-tfal li qatt ma rawni. Ħudni fejn hemm it-tfal li qatt ma rawni. U reġgħu bdew mixjin bil-ħorn b'kollox did-darba. Morru. Ejja tlaqna. U doqqu, morru u doqqu. Doqq ħorn, doqq. Doqq. Eex bin. Taw tal-ħelu! Għaw tal-ħelum! Ħarġu! Ħarġu l-boti! Doq waħda! U taf xamlu daw, ibqaw hawnhekk ejja ħdejja. Ġan. Ħarġu l-bot il-bot minn ġo ċentru. Kien għoddu waqgħet ċappadlan fit-toroq bħal-lum għax hawn daqs jidrom. Ftar fil-belt. Hemm li għadda ajruplan għax hemm ajruplan għaddej. Għandna il-żida? Le, ma. U għadda ajruplan. U mbagħad il-ħanut beda jibża' ftit, ta' u qallu, Hawn fejn ġibtni! Hawn fejn ġibtni! Dawn x'toroq huma! Dawn x'toroq huma! Toroq vojta, toroq bħaħħlif għall-ħwejjeġ bħal fatati imdenzin fuq il-ħbula minn xurin. Di tqila, mhux se ngħidha. Il-bibien kienu mbexxqin, il-persjani mdendlin u l-ħitan imfattrin. Tlaqna 'l hemm! Ma rridx nibqa' ċkejk hemmhekk, sqgħu tal-biża'! Sqgħu tal-biża', tlaqna xbin! U telqu, reġgħu bdew mixjin, mixjin, mixjin. Imbagħad Max donnu ra tifla żgħira. Le! Ara tifla żgħira Max. Tifla żgħira, ġolja! Eħja naqrala, hu paċenzja.

Le! Ma nitilqux issa, stenna ftit, ħu paċenzja, għidlu l-ħanut. Ma nitilqux issa! Hu paċenzja, it-tif it-tifla reġgħet ittawlet minn wara l-ħajt, m'hawnx ħajt, imma ta' parzja ma ittawwal minn wara l-ħajt. Għaw ħelu! Eżatt! U għalla trid ftit ħelu għajdilha Max. Trid naqra ħelu. Eh, tifla inti x'jismek, jiena Max. Jiena Max, int jismek. U tagħha ġu ġuwa f'daqqa waħda ħarġet tiġri għal kub tejha ma tantx tiġri tista' miss. Qed tista' ddur dawru forsi, ddur dawra ġo. Hekk ħa. Tiġri. Ħaffet waħħa waħda ħarset lejha tbissit bismitilha gidmet wiċċha x'ħadet ħadet ġu ġuwa u biċċ oħra u waqfet ftit. Tajba, jtet ħudlu ġu ġuwa. Ħudlu waħda. Fudlu waħda. Qatta parsi kilita u qaltlu tajba di għajdlu. Tajba di. U kif kif semawa ħarġu kollha fi żmien ieħor, eh? Xorma tfal minn kulum kien minn ġo twieqi minn ġo lanet minn taħt il-pjanti minn ġo xquq minn taħt il-pjanti. Għalaw. Min jiskanta, min ikanta, min jimbotta, min malart wara gambetta, da u l-ħelu ta' kull forma ta' kull daqs. Daqu dak li kien fil-karta, dak li kien fil-landa, daqu l-ħelu tal-vażetti, daqu l-ħelu tal-pakketti, il-ħanina, festa sħiħa kien hemm, il-ħorn idoqq. Meta t-tfal imlew żaqqhom sewwa, il-ħanut reġa' beda jpaqpaq biex il-kbar li kien hemm għad-dawra ma jibqgħux ġewwa. Pi, pi, pi, għamel il-ħorn ħdejja. U hemm marhom qed tara Kif ħarġu huma wkoll ftit imħassba, ftit imbeżżgħa, sa ma daqu l-ewwel biċċa ċikkulata u warajha xi ġuġuwa jew perlina, xi jors aħmar, vjola jew ismed jew tal-koka. Libsu ġiżirajjen b'razzuletti u kienu kemm kielu, paqpaq tnejn, paqpaq sa anke kienu dak kielu dak id-dudu iswed iswed b'togħma kemm kemm ħelwa, kemm kemm morra, taf li mhu l-likerix? Jkollu daqsxejn is-sugu ngħidulu konna fi żmien aħna. Kif li xkafef żvujtaw kollox qassamna. Ah, fl-aħħar. Etta parsi qassamnihom kollha ma Kollox qassamna. Ma baqa' xejn. Il-ħanut, iċ-ċkejk hemmhekk u l-ħorn qabdu triqithom lura. Tlaqna. Turu daw. Ej, għanduru dawra. Turek. Taf xqalu? Xqalu. Tajna ħafna ħelu l-lum. Tajna ħafna ħelu l-lum, u vera Max. U vera Horn. Tajna ħafna ħelu. Ġennunek. Eh, korret. Murjem, ħajra kibietek. Korret. Issa. U taf xqallu Max għallu inti, issa ma dekx bidwejja. Issa inti ma dekx bidwejja. Nerġaw niġu Nerġgħu niġu. Xi tgħid sbejjaħ? Xi tgħid sbejjaħ? Iva! U hekk sekk qallu, qallu ejja meta trid, qallu. Ejja meta trid. Li kien ġa beda jonħor u naħseb anki joħlom dwar ħanut. Ħanut imdaqqas li kull meta jkollu dwejja jitlaq jagħti milli jkollu. Mhux biss ħelu, ġugarelli, xi ftit kotba, kwejjeċ nodfa, bottijiet, lil dawk kollha li minn dawn l-affarijiet m'għandhomx. Ċipċipa lill-ħanut! Żomm, nispiċċaw ix-show kif suppost, tajjeb mela, e, ejjew l-ħew dejja. Mela, Preżentana. U sinjuri u sinjuri, għanna lil Jack bħala l-attur prinċipali Max! Mur, mur, oħroġ, oħroġ. Issa melek. Bravu, bravu, għajja ħdejja hawnhekk. Għandna lil Ġalluka il għal kemm ħabtu ftit mhux ħażin kien ħorn mill-aqwa! Tiħtne wara l-ħorn, tiħtne wara. Ek! U fl-aħħar u mhux l-inqas għandna lil ħanut tal-ħelu Sander! Thank you, l-Ġulja, ġu ejja, ġu! Ġulja, ejja, ejja. U għandna it-tifla li kienet tifla li kienet mara li kienet it-tfal kollha Sinjuri, Ġulja! Dur, dur, dur! Dur, dur, għamillhom baw. U baw, brava! Ċipa! Aħna nirringrazzjawkom tajjeb tal-li ġejtu, ovvjament ma stajniex ikonna ħafna nies, allura zammejnija kemm jista' jkun ftit sewa. Pero grazzi tal-li kontu koraġġużi u ġejtu tgħinuna kif nagħmlu aħna hekk bum! Hekk hu. U tinsewx illi ħa nkunu qegħdin induru postijiet differenti ta' Malta, tajjeb, u jekk tridu tisimgħu il-kotba l-oħra li għandna għalikom dejjem iħtlu fuq ktieb dot org dot mt u segwu l-Festival tal-Ktieb. Dejjem aqraw għax il-kotba huma. Ħbieb tagħna! Bravo! Ħbieb tagħna! Bravo!